Mwĩroreri wa YouTube channel ya Lydia wa Ngunga, karibu sana thĩinĩ wa YouTube channel ya Lydia wa Ngunga, na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndoka na ngwĩraga kaingĩ gwa kaingĩ nĩ ngoragwo ngĩũka tũgakorwo tũkĩaranĩria nawe maũndũ matiganĩte megiĩ kũmatha ũgĩ. na mũthenya wa ũmũthĩ ndinoka ndĩika nĩ ndakũrehere mũgeni wa bata mũno bũrũri-inĩ witũ wa kenya egũkorwo agĩtũgeithia atwĩre we nũ karibu sana Thengiũ mũno. Eh, Lydia wa Ngunga. Ndaigua waiga gũkũ nĩ nĩ ũgĩ ũheaga andũ. Ithe tiguo? yes Karĩ gatete ka ũgĩ. nĩ gatete ka ũgĩ tũcemanagia tũgakorwo tũkĩmatha ũgĩ Alright. Mm. Niĩ na niĩ njĩtagwo kamwana wa Jane Mhm. kana samuel kamwana mwangi macio nĩmo marĩtwa makwa mothe marĩa marĩ kĩbandĩ-inĩ mũndũ angĩhihinya mpesa ũguo andũmĩre kĩndũ ĩkũruta samuel kamwana mwangi okay that is my name full name full names Mm. thank you so much na kamwana wa jeni who is jeni no Jane, eh, Jane is my mother by the way Okay. Jane is my mother Aha. ota ũrĩa mũkĩũĩ gĩgĩkũyũ-inĩ gũtirĩ mũ- mũtumia I mean mũndũrũme wĩitithanagia na mũtumia wake Mhm. koguo definitely waigua Jane ũkamenya he- he- she's my mother okay Mm, Jane is my mother so jane is your mother Yes. na kamwana wa jane aciarirwo kũ Eh, kamwana wa Jane aciarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Mũrang'a Mathioya, handũ hetagwo Kĩambuthia, gĩcagi gĩtagwo Gĩthanjagua village. Haiya. Yes. Koguo umĩte Mũrang'a na kũu thĩinĩ ũguo. Umĩte Mũrang'a na kũu ũguo. Eh, na gwitũ Kashikuropu nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo macani na nĩ gũkũraga ĩĩ mhm. na nĩ gũkũraga nĩ gũkũraga ndũma mhm. Mũrang'a nĩ ũĩkaine na ndũma nĩ gũkũraga indo ingĩ but mostly macani mhm. na no na mbembe Mhm. no nä tå kä å kaine må no na ndå ma ndingä inå koguo njae kå kana andå manyairobi okay na marigå na marigũ Ii. kwa ũingĩ one okay na kamwana wa jeni rĩ Mhm. ndaigua imĩte na kũu gĩcagi-inĩ mũranga Ii. biũ na kũu thĩinĩ kamwana wa jeni athomeire cukuru ũrĩkũ rä u rä nä primary nä secondary kana nä primary Okay, o ta ũrĩa gũkĩrĩ kawaida, ngwe- eh, ni- okay, niĩ hakwa ndarerwo ndathire cukuru wa primary wetagwo Kiambuthia Primary School, Mhm. Kiambuthia Primary School, Mhm. eh, just a neighboring school, nĩ thukuru ũtarĩ kũraihu. Mhm. Na ndarĩkia hau nĩ ndathire neighboring secondary school. Mhm. Yeah, it was not my real lakini no nĩ ndathire Ĩĩ, ndendaga gũthomera thukuru ĩtagwo Gathera Secondary. Kũu nĩkuo brother yakwa ĩtagwo Paul Wanjĩni athomeire. Ĩĩ, no rĩu ngĩrwo marks ciaku itiragwĩtĩkĩria kũingĩra Gathera Secondary. Gathera Secondary yarĩ Cinga andũ arĩa moĩ mwena wa Othaya. But rĩu ngĩgĩtĩkĩra finally ngĩgĩthomera rĩu kũndũ gwĩtagwo Kiambuthia Secondary School, just a neighbouring school. Ii, na no ndagĩtĩkĩrĩkire nĩ ũndũ ũrĩa ũngenagia ndiamonoraicirwo Ii, tondũ ndainithagia rwĩmbo ndĩ primary secondary makamũkĩria mwarimũ e barĩndi aya nĩ manjũĩ yes koguo ndathi ndiamonoraicirwo although nĩ ndirikanĩtwo ahoire na maĩ matha mũno ndathi ndikamonoraicwo

eh, by God's grace ngĩthiĩ campus no ndambire gũthiĩ biacara gĩcoka rĩu later ngĩthiĩ campus Mhm. eh, which I was paid for by my brothers nĩo mathomithirie by the way Mhm. eh, thank you so much to all my brothers eh, magĩthomithia ngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo thika Mhm. so nĩguo ndarĩkĩirie college okay Mm. ũcio nĩ ũndũ mwega nĩ kaũndũ karĩkũ ũririkanaga wĩ cukuru ũgakena mũno Nĩ ah, kaũndũ- music music music music Aha. music niä ndä high school nä ndirikana okay right from primary ndiarä thä inä wa music so much Mhm. Eh, andå andå arä a marä marä mbere yakwa ta arwathi wa njini Mhm. acio nä o ma ma- ma experience the music ya, high, ya primary school very well Mhm. tondå matå bundithagia nyamå twä taga